Isek ċawla. Nina kienet minn dejjem mimlija enerġija u m'għandix kwiet. Ma kienitx kapaċi toqgħod minuta fis-silenzju ma tagħmel xejn. ta' tifla li kienet dejjem moħħha biex tara x'se taqla' jew tivvinta. Iżda Nina kienet magħrufa l-aktar għat-treddin tagħha. Minn filgħodu sa filgħaxija ma tiqafx titkellem. B'ħafna drabi tispiċċa tgħajjat mingħajr biss ma tintebaħ. Mhux ta' b'xejn kemm il-darba kienu jgħidulha Qisek ċawla? Nina ma tantx kienet tiddejjaq minn dan, u tparla kienet u tparla tibqa'. Darba waħda, Nina kienet kważi lesta mill-ikel ta' filgħaxija, li ta' kuljum kienet tiekol mal-papà u mal-mamà. Il-homework li tathom l-għalliema kienet ilha li lestietu. Malli spiċċat tiekol, Biset lil mama u lil papa u marret taħsel wiċċa sabiex tidħol torqod minnu fih. Ħaslet snina qudiem il-mera illi kellhom imwaħla fil-kamra tal-banju, baħbet wiċċa bi ftit ilma fietel u marret dritt f'kamrita biex tilbes il-paġama u torqod. Ma damitx wis ma telet il-mama sabiex tirrakkonta la storja qabel ma Nina tala għajnejha. Nina intefet taħt il-kutra ħoxna li kella u hekk kif kienet fl-irdos Qagħdet tisma' lil mamà ittenni l-istorja mill-ktieb li kienet għażlet. Bilkemm laħqet qrat żewġ paġni, li Nina ma marritx għajna biha u raqdet. X'in ratek, il-mamà poġġiet il-ktieb f'postu, tfiet id-dawl u telqet mill-kamra ta' Nina mingħajr ma għamlet ħoss. L-enerġija ta' Nina ma kienitx tonqos daqstant bil-lejl u kienet titqalleb mhux ftit minn naħa l-oħra tas-sodda tagħha. F'ħin minnhom stempħet u kellha tqum sabiex tidħol fil-kamra tal-banju. Ma tantx kellha btit tqum, iżda ma kelli xaż l-oħra. Bajnija nofshom maluqin, qamet mis-sodda u bdiet miexja lejn il-kamra tal-banju. Malli resqet viċin il-bib tal mal-kamra. Għal ftit ma żilqitx u ndunat li kienet rifset l-ilma. Fetħet il-bieb u hemm sabet li kien hemm qadira ilma mhux ħażin. Il-vita s-sink infaqa u beda jtir ħafna ilma minnu. Nina qabdet tajjat b'kemm kellha saħħa biex xi ħadd mill-ġenituri tagħha jqumu. Maħsudin, It-tnejn li huma qamu u marru jiġru jaraw x'ġara. Il-mamà, b'xagħarha mqanfet, inħasdet u rasset lil Nina magħha, waqt li l-papà mar jiġri jġib il-kaxxa tal-għodda. Peress li kien tard ħafna, il-papà qala' l-vit minn postu u għalaq l-ilma sabiex jirranġah filgħodu, bil-ħsieb li jerġgħu imorru jorqdu. Iżda x-xħin kien lest, semgħu l-bieb ta' barra jħabbat. Min seta' ġie? Il-papà, wara li staqsa min kien hemm, fetaħ il-bieb u sab il-pulizija. Dan qallu li xi ġirien semgħu xi jgħajjat u ċemplu l-għassa bil-ħsieb li kien daħlilhom xi ħadd. Il-papà qagħad jispjegalu bil-kalma x'kien ġara, waqt li l-mamà reġgħet daħlet lil Nina f'sodditha bi tbissima, għaliex imnalla kienet hi u leħinha, li ma ntlewx b'aktar ilma, avolja kulħadd jgħidilha li qisek ċawla. Tifsira, Din l-idjoma ngħiduha lil xi ħadd li ma jafx iżomm leħnu baxx, u kull ħaġa li jgħid irid isemma'